zvandainzwa nevanhu kuti makadzinga dhedhi ndaifunga kuti ka vanhu vari kungotaura kwavasina kuswera zvo ndavadzinge
havachatogara pano baba uko ndakavadzinga mapepa anga anyanya kuwanda mwanangu munhu achingobeta everyday ai zvinopa urombe maisafana kudaro mama arongana muri ziye ko akamukawana basa eh? ndatoita decision yangu ina ndidzokere kumashure anditombodzokeri kumashure tinyarare zvaita vana vadikisi
arise kunguva changu zimba anditi zvake ndatosiya ndake kubasa vakawana munhu manje apa yo makorokoto
saka zvazvo zvenyu zvaita kai hmm?

izvezvi zvimaboko asi kudai paiwa handigere ndokwavaregai vagare ko anyana nechidhoma chikwa chii handina kana kubasa naizvezviendaunodya kuti unoti mai ako mazuva ano here aiwa vari kuzvifika aiwa pane chisipo here mumba muno takukwasvisvina nemasitambo

andichisuggesta kumba kwedu anga aimistreatwa mwana mama wangu achimuita like aibatwa ngechikorobho chakashiba manje izvezvizvi just imagine umwe musi mama wangu wakandidaidza vakati nono pasuvesta siku ageze ndikuda kuenda out naye pandakati ndoda kuenda ndakarambidzwa shamwari Vadakuenda out naye. Eh, out.
Unomutengera hembe. She's up to no good. Yeah, me too. Ndakatoudza kuti I smell a rat because iwe shamwari tikaendeswa kupark tikaendeswa kupi vakaendana everywhere zvimwe zvese zvataisimboita as a family sezvese taisiwa kumba patakatomboenda kuti vakamusiya tichaita takamba kuti today kunaka nezuro
iwe Sylvester baba vakangwa ari brother yacho yako ne baba vako vakafa maybe mari dzayo dzababa vako dzakuda kubuda saka vanoda kuita nice kuti vaite
i think ya uri kufunga nhasi uri kufunga right ya i think that's it because ah mabatiro ari kuitwa ari kubatwa unga king kana mazuva ano makusika maplezika zvatatisikatomboita
Sly. So first, oh, Sadar, man, don't do that. taura neni mwana wangu ndauya kuno kuti ndizotaura newe that's why tauya kanapa kuti titaure pasina vanhu sylvester sylvester sly aa usadaro mwana taura neni Don't, do Don't touch me.
Don't do uh -uh. You had a chance. I know. Huh. I know ndakakutadzira Mwanangu that's why I'm here kuti titaure. That's why I'm here mwanangu kuti undiregere no ndinoziva ndakakutadzira but unoda kuti ndiite sei? Unoda kuti ndiite sei so Vesta tarisa kuno kana uchitaura neni mhani. Ndoziva ndakakutadzira mwanangu but unosvika kupi uchiita zvauri kuita izvi? Sylvester, don't do that. Tarisa kunoku nditaure newe mwanangu, ndinoziva ndakakutadzira. Yes, I know. That's why ndakadzoka kuti ndifixe whatever happened mwanangu. I was so young, I know that. But now I'm here to fix everything. I know I had a chance mwanangu but eh, for now ndadzoka kuti tigadzirise zvese zvatakatadzirana mwanangu sadaro Sylvester
chii mwanangu You had a chance I know I had a chance but now I'm here

I went through a lot. I know, baby. I know, and I'm so sorry about all that. I'm sorry. That's why ndauya kuti tigadzirisane mwanangu. That's why ndauya kuti ndikutore ndiende newe kuEngland. I'm here because of you. Please don't do that mwanangu. Ndiregerere pese pandakakutadzira paya paya, ndiregerere mwanangu. Ndosaka ndakadzoka. zvinoreva something kudzoka kwandakaita sovesta zvinofanira kureva something to you i missed you i missed you so much sovesta and i love you can't you see that i'm trying my baby i am trying ndakakutadzira i know but i'm trying right now don't do that mwanangu look i'll kill myself no, please no, no, leave no, me alone no, leave me alone sylvester Don't say that. I am your mother. You're not my mother.
This is mommy. No. So they said, don't do that. Don't say that, mama. ndini mama wako inini hauna vamwe mai kunze kwangu silvesta ndakakutadzira yes mwanangu but ndiri panapa kuti ndigadzirise ndiri panapa kuti ndikukumbira regero ndiri panapa kuti tigadzirise zvese zvakaitika mwanangu and then we move forward I'm here kuti ndiwe kutara nene newe kuEngland ndochandakavinga kunoku but manje ndinodzokera seri ndinoenda nani kana usiri kuda kuda kundiregerera mwanangu How can I forgive you? I've been through a lot. I know.
Baby. You have no idea what I've been through.

asikana mairumbisa hore muri sei kuasikana eh, kusimba simba ava ah, kuchengetwa kana asikana nababa arumbi aa ndikuzviona asikana kuti muri kuchengetwa eh. nhamo inesu zvedu isu vamwe mune nhamo yeiko ah, tamasinzorokaisi Ah, handi makazvida here makadzinga murume shuwa mukadzinge baba su nekunyarara kwavakaita kuya mwe mweye china kana asikana unozati mweye china kana wakubaya mwana wemweye china kana wakubata imba inoparara kuita kuparara chaikuita dongo hmm, hayi wapana baba suzeni ka mweya hmm. wetsvina chaiyo because nekunyarara kwavakaita kuya hmm. ndakatoshei kuti komai su kuzodzinga munhu akadai iye manje manje apa ndopandakazoti ah, ndakunyatsotaura come to my right senses ndikati ini mm. chii chakanyatsoitika ah, ndakanyatsorevisa sahwena ndikaona kuti mweya yetsvina chaiyo aiwa ndakaona kuti mweya yetsvina hakuna zvakambodaruba zvokuti aa ah, ah, ndandisiri niba ndaita izvo hakuzi kuti makanzi kuti vakushanda here maisu
ndakangonzwawo ka nemakuwa ndakangonzwawo nemakuwa saka saka itakasahwira kati ndakuda kuti vazi vadzoke kumba yedu ndakuda kuti vadzoke kumba tavasuwa kana asikana musadaro ini nagara ndega muimba iyo iyayi asikana moti zvinoitawo here asikana ha vanodzoka ha ndichataura nasahwira wavo taurai navo kani handiti ka eh. aiwa but musazozviite murume haadzingwi mumba mm-hmm. wesister type dzaana baba asuzen dziya mm. ah, unomuwana kupi akadaro hameno chakangondibatawo sawere kana nanhasi kuti ndizive kuti chakaitika handitomboziva aiwa ndira kutombofamba chaiko ndimboona kuti chii chakanyatsoitika kuti ndibva ndadzinga murume mm. ezvino mukavaona baba su mm. mota yavari kudrive mota yavari kudriver apa izvozvizvi kupera kwemwedzi vakatonzi vari kutopiwa necompany house yowe yo mm.
apa ndi ndakufamba ndaka sekundiudza sewera ndichafamba ndakagara kufront seat ah, vakabvuma akakudzoka munee makadya ah, windo unongonyengerera ukanisa munee makadya windo ndida kutodya windo mm. ende imba iyoyo ndiri kutofunga kuti ndenda kutotanga kutotenga property ah, kunyatso Ah, ndotoi decorate mai wekani. Eh. Imba. Pari sei ko rumbi? Aiwa rumbi ari right. Mm. Ari right. Ari kutochata next week. Mm.
Hmm. Ah, rumbi ari kuchata. Ari kuchata. Uchingonzwa masendera ini kamu kufamba imumu. Rumbi ari kuchata. Rumbi ari kugraduate. Mm. Zvino ndoita sei ko? Zvino eh, ina ndina kana mari. Nei a hamukwanisi kutaura nabasu here vandipewo kana kana ka 500 zvako aiwa ndotaura navo
vakambodanana havashayani vakavashaiwo 500 chokwadi kana vanongonditiwo kana ka 5 vanokupai kekuti ndichenewo kakundozotamba kasasahwira pamuchato tetitori maguest of ona ipapo eh, pamuchato hmm. ako ah, tisu vanhu vachoka maisurega ndiende ndakamirirwa nababa rumbi oraita amairu inzwata naye mairu eh. asi kune inonzi guest sanzi sahwira of honor ndizvo eh. ndokumbirawo kadhi
ndoda kungoonekwa onekwa pane vanhu don't worry don't worry sahwira ewa sahwira utaure na sahwira ataure na baba asukani vadzoke zvakanaka ewo
yo besti besti besti matoita madaira ndinenge ndaona mota yako ichidarika apa uziriwo uri kudarika papaki here sha ndiri pamahwani sha ndiri pamahwani asingaite dzoka kupaki kana uchiri kutokwanisa izvezvi iye enda anoenda kupaki nasilvester manje iye amahwani atiza mheno kwaatiza achitomboenda uku hii please alice ndokumbirawo ndiri kuzviziva kuti uri busy but please please huya sha handichatombozivi ndatsopererwa ini handichatombozivi kuti ndoita sei kuti ndimutsvage mupaki macho handitombozivi ndomutangira papi yamahwani best handu anonzi mahwani unoziva ende ndap pererwa unozi ana ambotarisira kuti angadaro inini yeah, please kana uchitokwanisa please ndokumbira kuti uuye zvako ya yeah. e ndopandiri ndiri papaki ndiona because hamuna mota dzakawanda okay please besi ndokumbira kuti ukasii otherwise ndokona kuti Musha handisi kutomboziva kuti atiza achienda kupi. Nyora hii. Okay, ndokuona wauya. Okay, sure. Ah. Sylvester.
ah mai mwana mm. ndakuona izvi makamira namai suu paroad apo eh. ndikati ah nhasi kwakanaka vatsva vachadamburirana zvakare madhirezi ah, kana kwaa kwakanaka vanga vachitonyengerera kunyengerera chizvi ah, kwanzi baba susan ndasiwa baba susan hanzi ndasiwa baba so mm. ko boyfriend Ah, kwanzi mweya yetsvina mutotaura muta ndokumbirawo mutaure nababa arumbi vaudze baba susan kuti vadzoke kumba pavaifona kufona kudaiwa vachifonera boyfriend baba asu varipi vakuti hanzi mweya yetsvina eh, hanzi mweya yetsvina ndakazongoti bengeni murume waenda saka izvozvizvi ii haiwa ndasuwa murume wangu mutoudza baba su vanditengerawo dress rekumuchato asi ndiwo unonotaura izvozvo kuti chii kuna baba asu imimi zve ah, ah, ah, eh. ini handiipindiri nyaya iyoyo tikangoda kupinza nyaya iyoyo chete pana sahwira sahwira anobva asunga kufesi kudai makambotaura navo here baba arungu ndinogara ndichitaura naye

Iwo haungagari wega, wadii kudzokerana nemudzimai kungoipinza chete nyaya iyoyo. Aa, ah, iwe baba sahwira aribva achinja kuchinja fesi, hanzi handidi nokutomboinzwa nyaya iyoyo. Haa, ah, ndofunga dzichingori hasha chete, vachazoti paapaya vanonzwa vanodzora moyo kunyatsa kudzokerana kudai dai chaizvo mm. nababa asu mm. mm. kasahwira kangu kaya kakaomesawo musoro kaya totonoga munhu akanyarara ine anonzwisisa ndokunyarariramo manje horai musoro wakaoma kaya kana kafunga zvakafunga soka amen akadzokera kumashure ungazviziye here maybe wakamboonana havashayani Mm, ndozva- mangwana unotozoona zvakare ndozvandatovaudza mai rumbi ndikati mai susan ndikati hatingambombirikina vakamboonana haa vanonedza vaviri dzinonedza dzinonetsa haa dzinonetsa ee saka hakungosiyawo zvakadaro asi iwewe manje dei wanga wati mai su vauye kumba kana vachida kutaura nababa su kumba kwakasununguka isu vana sahwira tinenge tiripo zvekuti hapaiti zhowe zhowe vanenge vachitinyarawo ya ipapo ipapo ndava ndinozozvifunga but zvandingatongoita ndozotuma ruvimbo unovadana votaurirana ah, zvinenge zvakanaka but inini handisi kuda kuonekwa ndiri pamberi penyaya iyi aiwa isusu chedu kungoteerera vanhu eh, vachitaurirana ah. vopedzerana kana vabvumana ndizvozvo eh. kana varambawo baba sizeni ndizvozvo wese pandatozovaudza nyaya yemba kwanzi aa ah, ndakutoda kutenga puropati yo saka mota ndinde ndiri vrandisidzi akomana vaisi vanoda zvinhuakomana kusanden ute kudai adzoka iwe
mairumbi saka ndine ndakatogara pavrandisidzi zvavanzwa kakuti mota ko haasi sahwira here akufona pamwe ndiye ah, ndiye sahwira e eh, sahwira

ko wadii kumbotraya kutaura nabamunini vake unovaziva unovazivachitomoti wewe anzwisise mudhara uya she usingatimaezvati kubva zvandakadzoka kuengland ndiri kungochema best like anditombozi andina musi wanamboti ndafara kubva zvandadzoka kuengland every day ndiri kungochema ndichemedzona silvesa ndichazimbi ah, zvinoita shamwari zvinoita ngatimbotraya kumbotsvaga timboona kuti aendei ah, ndapinda busy nebes ndapinda busy ndakaenda kuna mutasa mutasa zvaakandiita so unozandakaperera apa manje akuchindibvunza kuti saka iwe uri kureyesa here kuti hanzi brother yangu yanga isiri baba yasilvester nyaya dzese dzawandaandichaze bes ndakutoita nge ndakuputika ah, zvakaomaandichatongozendetinofanira kutsvaga silvester tomuona then totaura naye to

tiripo tiripo makadiko mwanangu aiwa kuno kupenyu zvako aiwa gara zvako mwanangu gara kwesitira nambu yomazuva anoanditika
nambu yochimanje manjechitogara pasi kanyatso aiwa hakana mazuva ano here Haa mona ndasvikwa dai ndikati hangu yariva mai. Handitika?
Eh ndikati haa ndingambonoona amai kuti vari sei kuzoti handina kutombomuudza amai madzimai kuti kumba kuti ndakambonoona amai ndakuti ari kana ngobuda. Wakomana. Ndiende zvino amheno anomboziva kuti muchicha manga muchizonana ngotengo asi zvirisa amai aiwa gore rino here ndokuchengetwa kaukondokuchengetwandikagaragara eh, ndoenda zvangu pamvura apa ndotanga kumwa
chingotonhorerwa ko ndokubereka eh, kwachoka eh, ndokubereka sikanaiwa zvinoratidza kuti zviri kuita

ndokuchengetwa ka uku akomana aiwa dzangobuda muhomwe ka aiwa kana ipapa ndinotoenda ndikatopinda mushopu ndikati matirei twangu ndikati ako ah, mazuva ano ndiri ndega zvangu e ndikati matirei twangu timatirei ndoisa mufiriji ndikupota ndichingovhura e hazvifanire kuratidza different kuti baba havapo kana kuti vari chokwadi aya varipo nendiripo
izvozvoka amna zvekutongokavhirana zvichingodaro aiwa kana mwana otherwise kubasa kuri seko ah, kubasa ndezvozvo ah, mapendawo zvinokwira zvichidzii aiwa ndizvo zvinoita zvinoitaanzi kudiiko kutrenchwa trenchwa here wokuita retrenchment vanoita saka anongonamata kuti dai aisvika nguva mm. famba zvakanaka ah, ndikasangoitwawo nezvamaita izvi nezvamaita izvi mwanangu eh. aiwa hakuna hakuna hakuna ah, aiwa hakuna minamato inenge minamato yakutofaya kana nevadzimu vanenge vachitoona kuti aiwa mukwasha ari kuita ah, tinotenda mm. aiwa kanhunotindagara ndinoda kumhanya pane munhu wandomutora mari wandikakwirisa chimbadzo pazasapa orit oh, eh. mwanangu kodai wanga wamira kazvino yakomandoita seko

ipapo apa ndamusiya ndanomusiya kuseni akarara eh. ndabuda buda zvondikazouya eh. ndichimudzo ndandiri kwaamaika eh. anogona kutondishauda futi waini wandisii mati mati mashizha anoe anowira kure nemutera anowira kudhuzewo
zvakanaka ika mwana

silvester regerera mama vako unoziva kuti akutsvaga mupaki yese kuti akushaya wekumbira uregererawo mama vako wakakutadzira yese but wekumbira kuti uvaregerera
yes i know
but unofanira kuvaregerera ndimai vako silvester vakakutadzira tozvisiva but varegerera

Don't cry so fast. Taura. Mama vakakosha Sylvester. Mama wako vakakosha. Varegerere kutokumbira kuti varegerere. Tarisa mai vako vari kuchema. Varegerere. Ndokumbirawo.
Just forgive me, please.
regerera mai vako silvest tokumbirawo kuda kuti pfugame here tokumbire regera

That's why I'm here. I'm here to take you to England. Tichizova a happy family again. Ndinozviziva kuti ndakakutadzira but I promise kana I will promise kuti zvese zvawakasangana nazvo zvezve auzombofa wakasangana nazvo ever again. I'm here for you now, mwana. Yes, ndakakutadzira. But hausi kuonawo here kutambudzika kwandiri kuita mwana. hausi kuzvionawe zvandiuza you know kuti kubva pandakasvika kuno andina kumbozorora ndichikutsvaga unofunga kuti ndingazviregererawo here handisi kutokwanisa kutozviregera nezvandakaita that's why uri kuona ndiri kuramba ndichingotaura newe kuti undinzwisisewo mwana that shows kuti ndinokuda i love you so much i love you mwanangu ndinokuda zvisingaiti
vanokuda silvester mama vanokuda varegerere
ndaititwa seslave
ya ndizvozvo silvester but mai vako vauya kuti vaku takure unogara upenyu hwakanaka saka varegerei wochitanga upenyu hwacho
Are you not happy kuti mamiza life? Are you not happy kuti mama wako vapenyu seobviously? Ndinozviziva zvinorwadza but ndiripo ndiri kurarama mwanangu. Ndiri kurarama I am here kuti tistate over. upenyu huya hwanga usinawo waishuvira i am here i'm gonna give you everything you are my one and only andina mumwe mwana silvester ndiwe wega mwana wangu ndiwe wega mwana wangu everything is gonna be fine my baby everything is gonna be fine i promise you Azvinza boy. Hmm?
Chivaregerera. Anza. Andiregerera. Hmm? Oh. Thank you. Thank you my boy. Ndokuda zvisingaite mwana wangu zvinzi handisi kumbokuchemedza futi. You're gonna be the happiest boy ever. I promise. We're going to England now.

Oh, finally. Finally ndaregererwa nemwana wangu.
So Vesa unonakirwa nokundiona ndichichemera mwana wangu. You know kuti kubva pandakauya I've been crying. Usadaro ne? I'm here now. Gonna be the happiest family ever.
Yo, my mwana, ndasi ndafara tauya nemwana wedu ndasi kubhakira ndikutonzwa kana anenge arotokika kika anoziveiko yeye eh? panoti uswere uri kumba wakangogara uswera zuva rese wakangogara umba unozoita sono wabuda wasekerera so smile svika gotso ndatoneta so ndauda kuenda kumba hmm? awasi wakuda udyera ndikuti unzwa dambudzira chaianombokutengera kazvonaka anything chauri kuda tonzoda madora chete ah mai
i'm expecting kuti mai mwana mutauro kuti muri kudawo chicken ini muri kudawo hungry lion kana pizza zvayo nditoda madora chayo nesadza
orit saka todii tinomatenga ndokukwanoza kwanotengeswa Next pedo ari Dubai.
Oh, sanga achipfura ichipinda nemutaundi ngatitenge dhaga gara rokumbara kupera mazonoda dhaga uchiuti pano ke
anditi ka ngatiendezvo
love you though. Hmm? Iyo nhumbi yabva yakufita ubva yakunakisa daro. But I don't do that. Sunga je. Ah! Yeah! Pano four here nayo mano. Eh? Ah, achiburuka ah, ndaneta wakana. Ah! Ah! Yo. Awe. Ah, yeah. Zvakaomba, zvakaomba.